אז מ'קען טון זאכן אפילו מ'פארשטייט נישט. זעלבע זאך ווען ס'קומט צו עבדות השם. מענטשן זענען ביזי, איך וויל פארשטיין, איך וויל פארשטיין, און ס'איז זייער נארמאל אז מ'וויל פארשטיין. ממילא ווייל איך פארשטיי נישט, וועגן דעם גיי איך נישט דינען די אייבערשטער. דו מוזט נישט אלעס פארשטיין. דו זעסט אליין אין דיין לעבן, דו גייסט אן אפילו דו פארשטייסט נישט, ממילא קענסטו דינען די אייבערשטער אפילו דו פארשטייסט נישט. נישט אלעס גייסטו פארשטיין, ביסט נישט געמאכט צו פארשטיין, און וועגן דעם מיינט נישט אז דו קענסט נישט דינען די אייבערשטער. וואס א מענטש דארף די עיקר האבן אין זיך איז אמונה און ביטול. די עיקר דארפסטו אוועקשטעלן אין דיך די יסודן פון אמונה. דו דארפסט אוועקשטעלן ביי דיך אז איך גלייב אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט, און איך גלייב די באשעפער האט געגעבן די תורה. און די תורה האט געזאגט טו דאס וועגן דעם טו איך עס, און די תורה האט געזאגט טו נישט דאס וועגן דעם טו איך עס נישט, אבער דאס דארף קומען מיט ביטול, וואס טייטש ביטול? אוועקצוגיין פון די אייגענע איגאו, פון די אייגענע גסות, צו האלטן איך בין, איך פארשטיי, ווייל א מענטש בטבע פילט איך בין, יעדע מענטש האט א איגאו אין זיך, יעדע מענטש פילט איך בין, איך בין דאס, איך בין יענץ, יעצט ס'קען זיין דו ביסט טאקע, און דו ביסט זייער גרויס, אבער זעה אמער דיר אז איך בין טאקע זייער גרויס אבער אביסל פארשטיי איך נישט. דער אייבערשטער איז גרעסער פון מיך און דער אייבערשטער האט מיך באשאפן מילא פארשטיי איך אים נישט, בין איך מבטל מיין איגאו, מיין גסות רוח פארן אייבערשטן. ווייל א מענטש וואס האט אמונה אן ביטול, וואס הייסט אמונה אן ביטול? אז איך גלייב אבער היות דאס פארשטיי איך נישט מילא דא קען איך נישט גלייבן. וואס געשעהט איז האקט ער אפ ביי זיך, ממילא קען איך נישט טון ווייטער, ער האקט אפ מיט זיך און אייבערשטער. ס'הייסט דא גלייב איך יא, דא גלייב איך נישט, הייבט אן פיקן און טשוזן וואס ער גלייבט יא. מ'דארף האבן ביטול אין זיך און זאגן, איך פארשטיי נישט אלעס. און דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי דו קענסט האבן ריכטיגע אמונה. און ס'איז די איינציגסטע וועג וויאזוי דו קענסט דיך קאנעקטן צום אייבערשטן, זיין דבוק מיטן אייבערשטער. דיך צו ווייזן אז דו קענסט דיך מבטל זיין, איז לאמיר זאגן, דו האסט א קאסטומער אדער דו ווייסט איינער וואס קען זיין דיין קאסטומער, צו א דזשאב, וואטעווער ס'זאל זיין, אז דו ווייסט דו גייסט מאכן געלט פון דעם מענטש, איז יעדער איינער וואס האט אביסל שכל אין קאפ וועט זיך קאמפליטלי מבטל זיין פאר דעם מענטש, ער וועט אוועק גיין פון זיין גאנצע קאמפארט זאון פון אלעס, ווייל ס'קען זיין ער גייט זיין דיין קאסטומער, ווייל ס'קען זיין דו גייסט מאכן געלט פון אים, סאו זעסטו אז דו קענסט האבן ביטול אין דיך. דיין קאמפארט זאון און דיין זאכן וואס דו מוזט האבן און דו פילסט דו פארשטייסט און אזוי דארף זיין, ווערט פארשווינדן ווען דו זעסט אז ס'איז דא א תוצאה. ס'איז די זעלבע זאך קומט ווען ס'איז דא אהבת השם. אז דו ווילסט קענסטו דיך מבטל זיין פאר די אייבערשטער. און א מענטש איז זיך מבטל פארן אייבערשטן און ער גייט אוועק פון זיין איגאו באקומט די אור פון די אייבערשטער, נאר אין אזא מענטש קען די אור פון די אייבערשטער אריינקומען, און די תוצאה פון דעם איז סאך בעסער, די תוצאה פון גלייבן אין אייבערשטן און זיך מבטל זיין פארן אייבערשטן איז סאך בעסער ווי תוצאה פון געלט, סאו לאמיר אנהייבן איינזען אז מען פארשטייט נישט, און לאמיר גיין ווייטער מיט עבודת השם און אריינברענגן אין זיך די לעכטיגקייט פונעם אייבערשטן, האטס א פרייליכן טאג.